Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Caroline Trouillet. Achutuni endro assemble avec renk douere ager bud agro-industriel Ibrer Enora Mehan ager blijadur meus deus etjemer ur gazet enerez Caroline Trouillet Il labourat gant ur media enklask Splann Caroline Gunnor vo keniet neuzen euh, un deiziater. Ma d'un traoù Gunnor Salut da en ora, ya, golvat. Ahi. A vod ba ya mon dera bravo ve un an aveit Splann. Ya, bravo, euh, bravo. Bon, on t'en discus vidout tout un dut, zer avad.
Mat. Dam a-benn ma karoz mont d'ur prest de zidjorang lizher kelaouenn Splann. dame de grogagne à de gonz hagen ars zo subversif a divent, mais nullec Nullet ne oar er releg Kerion e Bro-Leon un abadenn staliañ oa bet raktreset a-benn bout diskuilhet e-pad un an er releg Kerion ital Breust ha setu ur c'hoartz de la rederleurenn vroadel ha maer ur gumun e Nulagn un traoù. De gommence marse Caroline Petraoui ur raktres ha pal un arzour. An abadenn-mañ a zo ur staliadur e Duarione oa ijinet gant Feda Wardak, an arzour o tisavour staliet etre Bro-C'hall hag Afghanistan. Intereset eo Feda gant ar pezh vez anvet gantañ ar skeulmoù-kaer pe peseurt mod vez sevel tiriadoù en ur vont kontrol da difenn an endro a vuhez an dud tro-dro. Neuze e daou vil daou warn-ugent e komañs da labourat gant ar c'hoarzh, leurenn vroadel e Brest. Ha dre forzh dizoloiñ neñvor Brest e teuy da vout sklaer d'an arzour e vo kaoz en e abadenn deus live ar mor izevel. Etre ar pont Albert Loup ha traezhenn an Trezru er C'holeg Hirwon e kav ur lêr gant tornaodoù bihan e klot ha mat gant he raktres, ur gro-DJ anvet Live gant an dour. Ha petra eo ur grouidi Gerson eus an hini peseurt mod eo raktreset da vo savet An oberenn divent eo eh, chen uhel hag ur savadur pevar estaj eo c'hwet. Ijinet eo bet gant Fedawardak ha gwiriekaet gant pep seurt tud arbennik war surante hag ar duir, gant asurañsoù ivez. Tri c'hant pevar ugent mil a budget, pevar ugent mil anezhi roet gant ur c'hoarzh war drible. Ar c'hoarzh, deuit da vout kenproduer an abadenn, oant tanet gant e oberenn arzel-mañ. Kement hag en ti-kêr er C'hlek. Euh, Fedanwir sivet ivez un aotre da staliañ ar raktres war an aod, an AOT, digant an DDTM. Ha ouzhpenn da-se, un arzour euh, noe komañset da sevel darempredaoù gant komuniezh euh, skiantourel er vro, evit ma vo e oberenn un arzelva skiantel. Mais E miz C'hwevrer oa bet lavaret dezhañ a-daol-trumm e vije nullet he raktres. Biskoazh kement a ra neuzen vehe nullet da raktres daoust hag e ouiañ peurrek. Uh, il m'a bet groeit ur seurt diviz a gozh da gudenn te gudenn suranté, sañset Ya, sañset, euh, ya, Hervé Mérer, Lek Kerhuon, oe ur surante penn kozh d'un afer nullañ. Me n'eo ket un abeg duir Hervé an arzour hag he produer. Mare a reus a-fed nullañ an abadenn-se diwar-benn ar c'hêriakaat e dre ma zo raktresaoù sevel savadurioù cheuz war vord naoud e Erc'hulek. Evel an aen Ti Annez Rosalie, kaset gant an embregerezh anvet Oceanica. Cheuz zo savet diwar-se gant tud-tre m'emañ ar raktres-tost-tre deus ar mor. Ha just a-walc'h, re ne rez ar c'hoarzh, deus lâret deus splann e vez duellet muioc'h a c'hoant kontrolliñ un arzourien ebet en ar vestao en deiz a-hiri evel ugent vlez zo. Ma, neuze deus chañs a bep ti da welet ur staliadur.
Er marse, ya, chañsoù zo c'hoazh. Ya, n'eo ket bet digalonekaet an arzour hag ar produktour. Desidet deus kenderc'hel gant ar raktres a live gant an dour ha kinnig ennañ d'an tiriad Ail e Brezh. Kar arc'hant publik zo ikon ivez. Doc'h an tri-ugent mil euro oa bet roet deja digant Ministerezh ar Sevenadur ha kef ar Fisiañs, da lâret eo Caisse des dépôts, diwar ar tri c'hant pevar-ugent mil doe afer en holl evit ar staliadur. Ma, bon, be muioc'h zo de len atav ar ar lec'hienn splan.org, ar roulec'hienn, Caroline, ha me zud vat ma foto rat kaout eo ur lier kelaouagn-mañ Enrollet e galleg ma faotoc'h kas un doere de dud ne konstr bronneg. Moaien zo eu ra hor podcastoù hag ur lic'herioù kelaouagn zo ar radio-boa.bzh. A poent bremañ mezuit vat da hat kawit doere dastumet avedor ar un nebeud temeu disanval de gros gagne tro se zo be groeit geder label euh, plus belle fête de France normand. Ya, Enora, diskiluet eo bet ar solier-mañ etre al label-se hag ar miliarder Pierre-Edouard Sterrin. Ha piv eo eo? Ar miliarder katolik e Pierre-Edouard Sterrin, yann-vre zo duellet en ti div pellañ e kemer ar galloud. Ha c'hantaouiñ a ra al label Plus belle fête de France. Setu un dispak gwaet gant l'humanité e penn komañs an hañv. Ar gant kentiñ asurañsoù ar rouedad a vez roet d'ar gouelioù lec'hel enskrivet er label. Goude dispak l'Humanité zo bet ur benn festo e Breizh e nullañ o bezañsed label, e-stror evit les médiévals de Saint-Renan. Ar gouel ne uhel ket e pler mand dalc'h. Ar reuz-mañ heñvel ouzh un irienn, setu geriaou ar brezidantez Caroline Lescop, a c'hoarvez un nebeud mizioù a-raok un dilennadeg-gaou lec'hel. Ur seurt disklêriadenn a zo bet gwelet ganti da Ouest-France d'un unnek a viz Aost. Ma.
Milliers d'eux à la boussée d'ours ou marvettes et liguer atlantel. Quant à Tom E fin miz Gouere e oe bet kontet gant reporter tost da seiz mil korf-labous marv. Un dastumadenn gant chas- chaserien ha tud a-youl-vat e Diouern ar Brier e norzh da Sant-Nazer hag lenn Grandlieu e Zunanet. Dre forzh eo deboulom briged klañv gant ur vakterienn e pak al lapoused ar botulegezh ur c'hleñved marvel. Tri abeg a zo d'al lazhadeg-mañ. Ul livedour re izel, un tommder hag un niver a lapoused uhel-tre. Ha kendalc'hañ e vo àr-zu ur loened etre pemzek ha triwec'h euriad e-pad ur veaj aveit Treuzagn-Maurbrer. Adlañset eo ur mor fret, da lâret eo ur fret, comme à carotte, loened biv. The Britanniferes. E miz Meurzh paset oa bet adlañset trezadenn an Ingfer diskrivet gant Basta. Hag ojen al labour-douar founnus e vez kaset leueioù bev en-dro etre Bro-C'hall ha Bro-Iwerzhon. Berniet int en kamionoù ha kaset d'un tu all da Europa evit bout lardet. Ar c'hondisionoù-se deus spontet kevredigezhioù hag a difenn mat al loened. Erruet ouzhpenn-se ez eo difennet ober kement-se er Rouantelezh-Unanet abaoe miz Genver daou vil pemp warn-ugent. Ur c'hentañ diviz a seurt-se en Europa. Al lojañ ital ur labouradeg, ur seurt tra a seblant bout aesoc'h, met pegoulz eo ra zistruj enkoed brekilien evit sevel tier Eun afer arall. Savet e vo gant Dominique Lambal, penn an embregerezh Fenêtré A, e binion ur lodennaoueg kêr deus un ti a daou-ugent evit lojañ ar gopridi. Eus ar rentañ eo ar mod da gehentiñ evit heñs hag deus postet tregont milion a euroioù en ul labouradeg nevez-flamm. Ispisializet eo al labouradeg war ar rentañ munuzeurezh aluminium. Lec'hiet eo e binion e-kreiz ur c'hoad. Ur sinadeg nepeur raktres a zo bet lañset sinet gant nav mil den. Hervez zo e savo kudennoù war an endro. Hag e chaseal re vreskañ e vehe departamant Penn-ar-Beut. Ya, evit kas tizha flodeur sosial da lâret eo la fraude sociale. Er gazetañ Libération vez kontet gant skoriadourez eus ar c'hovorder kendred oberiant, da lâret eo RSA e galleg, petra zo c'hoarvezet dezhi? Displeg e vez gant libe penaos hag gojenn de petra oe bet kreñvaat ar c'hontrolaoù. Ha n'eo ket liammet gant adresad diwezhañ al lezenn-labour, la loi travail. Ur politikerezh nevez-flamm meiret gant ar prezidant Maël de Lalande de Calan zo kaoz. Dindan tri blez zo bet skarzhet tri mil digemerer. Merci Brasdor Caroline. Hag ur podcast nevez juste roalleus o beul an seut repost i han a displeget devez petra e brezel ur c'helaouenn, neuze ne konzeuv memes tra talvoudus hag ur c'hoarvez er vro er mare-mañ displeget. Ya, ripost eo un heuliadenn vihan, ur sort sturlevr, emzifet a-enep a sorc'henni faskour, itrik ar mediao hag a polariza politikel. E fall e rein lañs en-dro d'an dud da vout engouestlet da difenn o laz-hollek. Kar splann ha fetis o oa e raktres sterañ a Bolori lakaat an ti div pellant da c'hounit e daou vil seizh warn-ugent. Un daou abadenn a zo prest da vout selaouet deja war, war hon lec'hienn. Hag a betra vez komzet en abadennoù? En ai uh, Chetan, Pierre Yves Bultonoe ha terset Olivier Sermin. Ur gazetenner hag n'eus stourmet a-enep chemer Europa Unan gant Vincent Bolloré, A-dreuzfurmadur ar skingomz en un abadenn kaozeal dreist-mirour. Bon, kollet eo bet en emgann gant uh, skipailh Burn benn ar fin, met gant enor eo bet kaset ar stourm. Hag an eil abadenn zo kaoz de ce ti a sacherien diwall la maison des lanceurs d'alerte e galleg. Krouet eo bet gant Seitek Aozadur en o zouez sindikad pennañ ar gazetennerien c'hall. Reims deus skoazellet kant pevarzek keodedour ar bloaz paset gant aferioù lezennel, moral, arc'hantel ha media. Selaouet e vo de Elodie Nas, he dileuriad meur d'ar mikro Pierre-Yves Bulto.
Irichila odeur liher kelaouenn ur media en klask splan enrollet ge Radio Boa dem devonet don or en un tem aral dem devonet neus ebeutak labouradek Concentrix et Gwitrek Un implier zo kaset dirak ur justis gant sindikalourien, Caroline, Sirius Madonnafer. Ya, Enora.
Gopridi pe gopradezed e Burnout e klask nomlazhañ ha cheñch tu alies-bras er skipailhadoù. En desped da vout klasket dizec'h evezh ar renerezh, netra zo cheñchet. Hmm. Romm int nebeut titouroù ar Concentrix da gomañs marse. Ya, evel-just 'faoñ. Concentrix zo izembregerezh unan brasoc'h alies vroadel. Ouzhpenn daou viliard a euroioù a zo bet graet hañs e en eil trimiziad daou vil pemp warn-ugent. Gant Concentrix e vez meret pellgomzadennoù evit embregerezhioù all. Pemp kant den gopret zo e labourat war-lerc'h labour Gwiltrek e Etrelez. Klevet zo bet tri den gant splann hag doe labouret eno pe a zo ehanet. Cheñchet eo bet o anvioù evit Patrice, Agnès hag Arthur. Ar rac'h neuze zo bet dileriet e Syndicats Sud. Ya, hervezo da gentañ oe bras labourat eno, me dreist ha pan int deuet da vout dileuriad oe traezh an traoù da spontus. E miz C'hwevrer daou vil pevar warn-ugent doe klasket Patrice non lazhañ. Ur gêrig doe lezet war ur strollad WhatsApp ar sindikad. Menegiñ a ra anezhañ an aotrou Marc Le Quen, rener Concentrix. E anat eo bet Patrice da c'houde ha tapet he blas gant ur gobrad all, Arthur. Lakaet zo bet gwazh war Arthur ivez, ar mezhekaet. En SEM Laz Tintan doe graet e miz Ebrel daou vil pevar warn-ugent, daou viz goude un aen Patrice. Dael an afer-se zo bet daou prantad den-tre war-lerc'h labour ha ranket eo bet da Arthur bout kaset dre ambulañs d'an ospital. N'eo ket gouest da vont da labourat en-dro a-fed yec'hed spered. Ur gwallzarvoud un hani o deus disklêriet ar vedisined. Ya, met redoù holl zo. Gant ul lizher kaset da pevar a viz Ebrel daou vil pemp warn-ugent, n'oe enseller al labour digaset da soñj da Mark Le Quen Oe daou de c'hell bemdez darempredoù mat gant dileuridi ar c'horskor. Hag e daou deskiñ peseurt mod diskoulmañ un diemglevioù. Kadarnet e vez gant ar CFDT zo disfiz ouzh ar sindikad daou, ha rener ne gomze ket gant ar gopridi, ha se zo kaoz e sav cheu gant emsavioù. Evel Agnès 'deus kaset Patrice un embregerezh dirak ar justis.

Ar raktres Energie de Gomans et lacelle est klask en embregerezh Centrale Biogaz de Lomaérie produiñ muioc'h a viométhane e sac de Lomaérie. Ar kuzuliadenn forum petra achetañ a vis ere. Hag ar benn raktresoù labour-douar a zo er mis-mañ e Aodoù-an-Arvor. Ba o mesk unan e Bouron. Klask a ra an SAS e kêr Angel ledennat he feur-mor betek daou vil eizh kant seizh pevar-ugent lec'h ha mil pevar kant nav laon goude ar raktres. Enklask foran etre ar tutañ a vis Gwengolo hag ar tutañ a vis Here. Raktres all e Sant-Ijo. en SARL Kersaint, war an embregerezh Kersaint, da vil pevar kant heizh ha tri-ugent ped-mor ganti dija, deus c'hoant sevel ur savadur ma vefe ganet ha lardet ar mor ennañ. En enklask foran e vo dalc'het etre an daou hag a tregont a viz Gwengolo diwar-benn ar raktres-se hag ar mod ma vo gwelet war-dro un amvouez a deuio diwarnañ. Merci Brasdor Caroline, moyens odor meuzit vad manet de glar hiror. Ma fotor a tchemer per renta but foran a poen lakad ar goz ar deiater splan bremañ. Um, da gomañs d'an trizek a viz Gwengolo, vez aozet ur fest gant ar gevredigezh Kadouer e Sant-Kadou. Taol-grenn gant Ines Leo ha Leon Mondar, euh, gant labourerion-doa ar Sant-Kadou et Philippe Arnaud euh, deus un euh, SCI de Anvec ha Tuderlue. Er fin da c'hwer a ugent a vise Duengolo en Lanvalec, un tabut lusket gant ar gevredigezh germinal, diwar-benn ar c'hevreadur douaroù hag an douaroù labour-douar, remembrement e galleg, gant Ines Liro, Leandre Mondard hag ivez gant Sylvain Ernaud deus Splann. En un gav vo e sal Steredenn. Merci bras d'or Caroline Trouillet de vous gunnum ar un disorse vo klozet ur prantat kelaouagnement ur pitchol labour talvoudus ve groeit ge skipaiat splan meus ut voir d'ur media en klask veo a drujere D'ur geneion a vez ret get an dud eldoc'h marse a vez sikour gete. Ba ma faotoc'h adkavit a ra ho labour hag a roagn ur blank dezhe euh, bet cheret ar splann putch.org ha bet hag ur miz deus zonet Caroline.
Merci brastar Enora. A ben ur miz de Ada. Ya, tcheno.